מענטשן האבן די קשיא פארוואס ליידן די אומשולדיגע? פארוואס איז דא אזא זאך ווי א צדיקים וואס ליידן און רשעים וואס גייט זיי גוט? משה רבינו האט שוין געהאט די קשיא, פארוואס איז דא א זאך ווי צדיק וטוב לו און צדיק ורע לו, רשע וטוב לו רשע ורע לו, סא צדיק וטוב לו און רשע ורע לו דאס פארשטייט מען, אבער פארוואס איז דא די מושג ווי צדיק וטוב לו ורע לו און רשע וטוב לו? און די זעלבע זאך גייט די קשיא אויף די אומשולדיגע, קינדער ליידן, זיי נישט שולדיג, א מענטש ער גייט אן אין לעבן פלוצלינג הייבט אן ליידן צרות און ער פרעגט פארוואס? די תירוץ איז אז דאס איז פארהוילן פאר אונז און באשעפער האט באשאפן די וועלט זאל אנגיין און זאלן נישט פארשטיין פארוואס זאכן געשען. ווייל טאמער מענטשן וואלטן פארשטאנען וואס עס געשעט וואלט קיינער נישט אנגעהאנגען ווייטער אין לעבן, קיינער וואלט נישט געטון קיין חסד, קיינער וואלט נישט געטרייט צו מאכן די וועלט בעסער. ווייל יעדער וואלט פארשטאנען פארוואס אלעס געשעט. סאו האט באשעפער דאס געמוזט באהאלטן פון אונז, כדי אונז זאלן נישט פארשטיין אז מען זאל ווייטער אנגיין אין לעבן. אונז דארפן וויסן אז מען גייט אן ווייטער אין לעבן און מען דארף זיך שטארקן. ס'דא א מעשה ביי קלויזענבערגער רבי זכרונו לברכה. איז געווען ביי די מלחמה האט ער פארלוירן עלף קינדער און ער האט געמאכט א נדר טאמער ער לעבט אריבער די מלחמה גייט ער אויפשטעלן א פלאץ ווי מען היילט מענטשן און נאכן מלחמה איז ער געגאנגען ווייטער אן אין לעבן און ער האט געהאלפן חתונה מאכן מענטשן און ער האט געבויט מוסדות און ער האט געבויט א שפיטאל און דער מענטש איז אנגעגאנגען אין לעבן כאילו עס וואלט גארנישט געשען צו אים און אונזער שכל קען נישט פארשטיין וואס דאס מיינט פארלירן א גאנצע שטוב מיט קינדער און קיינער זאל עס נישט פארשטיין. איז געווען א איד געקומען צו אים, זאגט ער, ווערט דיך נישט שווער אמאל זיך אפצושטעלן פרעגן פארוואס? פארוואס איז געשען די אלע זאכן? האט אים קלויזנבורגער רבי גענפערט, זאגט ער, איך האב יא, איך האב אסאך קשיות, אבער איך וויל עס נישט פרעגן, ווייל טאמער וועל איך פרעגן די קשיא וועט מען מיך ארויפרופן אויף יענע וועלט און מען וועט מיך זאגן אלע תירוצים, ס'זאל מיך ענדערשער איך זאל בלייבן אויף די וועלט מיט די בלייבן מיט די קשיא ווי ארויפקומען אויף יענע וועלט און געוואר ווערן די תירוץ. וואס איז פשט פון דעם? ר' קלויזענבערג רבי האט געלעבט מיט אמונה, זיין גאנצע זאך פון אים אלעס איז געווען אין אמונה, איז ער האט אזוי געגלייבט און ער האט געוואוסט אז אלעס די אייבערשטער האט געטון צו אים איז לטוב ווען ס'איז גערעכט, נאר איך פארשטיי עס נישט יעצט. ס'איז מיר ענדישער איך זאל ווייטער אנגיין אין לעבן, און איך קען ווייטער אנגיין אין לעבן פארוואס ווייל איך ווייס איין טאג על איך עס פארשטיין. און איך ווייס אז דאס איז געווען לטובה. איך פארשטיי עס נישט אבער איך ווייס עס. סאו וועגן דעם איז ער געקענט אנגיין ווייטער אין לעבן, ער האט זיך געשטארקט אין אמונה. די גרעסטע נסיון וואס א מענטש האט די גרעסטע נסיונות ווי מענטשן ווערן סטאק מיט אמונה געשעט ווען ס'געשעט צרות צו אים, דער מענטש שטעלט זיך אפ פרעגן פארוואס. דארט ווערט די גרעסטע נסיון, דארף א מענטש וויסן אז דאס איז נישט געמאכט צו פארשטיין און דו גייסט עס נישט פארשטיין, און דא דארף מען זיך די מערסטע מחזק זיין, איז איך האף ענק אלע פארשטייען. אז דא פארשטייט מען נישט האטס א גוט געבענטשט יאר.